Näme işiňi syhyldadyp dursuň? Köýnegler söräp duryn. Saňa näme derrew kabinete ýygnanmaly diýip aýtmadylarmy? Aýtdylar. Geç otur ýeriňe. Bagyşlaň. Bagyşlaň. Näme işik jygylýar? Bejereris. Bejereris. Ýoldaşlar, biziň aramyzda Leontýew diýip bir adam bolmaly. Şol meni Bölümiň başlygy etmäň diýip çynlakaý arza ýazýar. Leontow kim bolmaly? Tursun ýerinden. Sen näme Leontowmy? Sen kuran kenary. Men bilýän kuran kendigimi. Hawa. Men Leontowyň kimdigini aýtjak bolýan ýoldaş direktor. Leontow ol biziň edaramyzyň hat bet gatnat hat bet gatnat hat bet gat hat bet. Otur! Iki sözi birikdir bilen okuly ýöne bir zat bolsa hymp edip galan bolýaň. Bi. O näme ol hat bet gatna hat bet gat. O näme ol? Akylyna nazaşyp ýörmükä? Heý, beýle-de bir arza ýazmak bolmy? Heý, oglanlyk edýändir-dä, bi neme-dä. Oglanlyk edýändir, samsyk bolan bolýanmydyr? Men ony gowja akylyna gär ýaly ederin. Men ony şeýle, şu arzasyny. Aý, ýöne seretdir.

Otur, how! Bäbe Ýunus, näme bolsa ýene zomp, zomp galyp dursuň? Bagyşlaň. Bagyşlaň. Hany, o meňki. Be, sen Arlowskimi? Arlowski men, men, men. Otursana, how! Bilýän-de seň Arlowskidigiňi. Be! Leontýew, Leontýew, Leontýew. Aha, Leontýew. Kakasy hammamçy. Ejesem şo ýerde. Şu taýda ýanyna tikinji bolup işleýär. Ýa, sizem. Bu bir hakyky bir zähmetsöýer adamdyr-a. A siz bolsa muny aýt. A siz oň daýysynyň kimdigini bilýäňizmi, ýoldaş Serek? Daýysy kim bolanda näme? Seň familiýaň näme? Orlowskiý. Ohow, Arlowskiý, biz bu ýerde Lýon tüfi hakynda gürrüň edýäs, oň daýysyny bu ýörük nirä sokýaň, hä? Ýeri, daýysy kim bolanda näme? Şoň kim bolanda näme daýysy? Beýt, ýogsa-da, daýysy kim aýal? Hä? Ýo, men oň daýysynyň kimdigin-ä bilemok. Hä? Ýöne oň daýysy göräýmäge bir gaty agras adam, özem

Meniň hiç zada kakdyrjak bolamok, ýöne bile. Otur! Ýoldaş Dere. Men olara, olar ýaly gydaýlara gaty belet. Hä, gaty belet. Ýoldaş Dere. Bilmedik bolan bolmasaňyz-a. Olar ýalak arzy ýöne ýeri. Ýazylanok ahyryn. Hä. Hiý, oturandan bu soň ýaly arzy ýazýanyz barmy? Hä? Ýazamzok. Ýöne ýerek ýazylanok oň ýaly arzy. Ýoldaş Derekler. Ondan-a ony bölümiň naçalnygy edip belläň-dä-ni, gutaryň-da-raý walla. Sen hany. Leontýew!

Ol ol arzany daýysyna gahar edip ýazýandyr hawa. Daýysyna gahar edýändir, düşünýän däldir. Daýysa sen ýegen naçalnik bol diýýändir. Olam ýok men naçalnik boljak däl diýýändir. Hä, ol ýaşlyk edýändir. Hä, ýaşlyk edýändir ýoldaş direktor. Iwanowyň ömrüni ölenje kut. Hut şeýledir ýoldaş direktor. Bir adamlyk. Hä, başga ýyl bolup bilmez. Daýysy. Şeýlemkäni. Şeýledir, hut şeýledir. Bolýa otur. Ýoldaş direktor. Indi diýýän-ä. Onam biz haýsyny gollarka gaýt? Ýaňky ýaş ýigidimi ýa-da şol şlýapa geýip ýören daýysynymy? Bolýa, bolýa. Ýok, ýok. Daýysyny gollalyň, daýysyny. Oň mydama şlýapalydygyny, özüniňem agras adamdygyny ýadymyzdan çykarmalyň, ýoldaş direktor, şeýdip. Ýeri bolýa-ow, bolýa. Bolýa. Siz meni gorkuzjak bolmaň.